you need to work as a team you budget together you need to attend to one's other problems zvese izvo zvinobatsira kuti mumba womuite moto wakanaka muchishanda semhuri muchibatsirana panenge paoma semukadzi nemurume unoona zvinhu zvichikomborera zvikuru kwazvo zvinhu zvinokomborera izvozvo vanhu varume tinokuita through a lot of problems in life zvekuti vanhu vanofanira kutarisira kuti ah, murume achaita zvakati but hazvirevi kuti problem yese inofanira kuti ipuwe kumurume ayo ngatingoweke pamwe chete semurume nemukadzi mokudza mhuri yenyu mune rakanaka vamwe vanobuda kunze sesu varume ini mumwe wacho aipeta ndisikanzwa unobuda kunze unotsvaga zviri kunze uku asi unozongoona kuti haa hapana kwazvinokusvitsa chiripo ndechekuti uchandotsvaga hosha kunze uku uchandozvitsvagira mari dzichapera muhomwe uchatsvaga mwana chiremba da kukurapa end of the day hapana zvazvinobatsira ini ndiri kukuudzirai warume selife andaita go through over the last 50 years saka this is my own experience iam not saying you should follow what i do but to those who want to listen take my, my, my notes zvinhu zvakandibatsirawo muupenyu hwangu makati tikutaurirei wamwe wacho saka ka tikutaurirei madzimai aya muchaaona so zvakafana nekuti iwe murume unoenda mushop shop inenge ine mashet akawanda imwe pink imwe blue imwe yellow imwe black mhm. but iwe you go and choose kala yauri kuda design yauri kuda ndoyo unenge wada iyoyo ndiyo yakunakira iyo zvakufana nemudzimai unoenda mustreet umu unotsvaga mudzimai waunoda ndiye unenge wada iye ndiye akunakira iye sezvarakaita koko silvia ndiye wandakada inini akandinakira inini asi iwewe haangakunakire because iwe hausiwe ebro wacho saka hakuna zviya zvekuti hanzi inonzi kune mukadzi akaipa in the world mwari angapobvume zvinhu zvakadaro mhm. mukadzi anotowanawo epartner yake anotomuda murume achowanawo vice versa mhm. saka ndiwo zvinonyatsoitika muupenyu izvozvo saka zvekupedza nguva muchienda kumabhawa kuti takazvitiraya varume hazvishandi unongofira mahara vamwe vemazera rangu wandakakura navo zvandiri kutaura siye zvinezvi panhasi pari zvi panhasi they are six feet deep hauna kuda kuzvisiya indakati ini a ah, ndikandisiyane nazvo anyway weare going to have a lot of live shows kunonzi ku, ku instagram netiktok but i would say mostly kuinstagram saka if you follow go go kuinstagram yavo page muchaona zvichikubatsirai tichaita mashows akawanda ikoko anenge ari malive shows waya wanenge kuti tiite eh, face to face discussion tinge tichitoonana papapa malive shows acho saka i hand you over to now sylvia gogo gogo sylvia something they call here the tiktok fun Sylvia, I end everything up to you.
Thank you so much. My babe. Vanoda kuramba vachingotaurirwa chete vanhu vacho. Saka tine zvakawanda zvatichagara tichingokutaurirai. Regerai ndimbotora tumwe tumakopi twangu twana ndichiita kungota kungoti ndirege kunyanya kurasika musoro enawo. Tine 50 years anniversary yedu yatiri kutsanangurira kumhuri yavakati tivabatsire nokuti sei magara mu mu 50 years imomo tiri tiri mu tiri mu marriage eh chikuru ndakatarisa zvangu eh chatinonyanya kuda kuti ti tizivane tidzidzisane time nguva vanhu vanokanganwa kuti nguva inopera ah, ndichazoti ndodai ah, ndichazoti ndozongomuda mukadzi uyu ah, ndozonyatsoita siriyasi pagore rinouya apa haa ndozonyatso ndichaona but time haimirire munhu ka uri kutowesta nguva yako vamwe vari kutoita zvinhu zvavo iwo wakangomira uri ipapo waiting for time yacho iye kuti iripo yakandimirira saka da kukuzisai kuti nguva chaiye chaiye haimirire munhu time haimbofa yakamirira munhu chinhu chatakatadza kuita paupenyu chatisiri kuziva ndechekuti tinofunga kuti tinayo nguva but thats the biggest mistake we do in life we don't have time ngazvingopusha baba nhiya kana murimi makada mai nhiya kana uri iwewo mukomana wakada musikana uyu chitongokontinya ipapo muchitoita zvinhu zvenyu hanzi sando dzinorohwa hanzi zvii zvinonzi zvinorohwa simbi inorohwa ichapisa kana muri kutoda kutoita zvemhuri dzenyu ipapo mohwa matoita ipapo ende zvinongoita zvakanaka panguva yamazviitawo iyoyo yamatanga kungozviita izvo zvanga zvitaurwa nabhee wangu uyu kuti hapana chinonzi uyu ndiye ari beautiful this is beautiful zvinhu zvese zvinongowo zvinhu zvinongowo zvinhu zvakadii zvinongooneka nokuti iwe unenge uri kuda saidi ripi kana uri kuda pingi yavataura ndoyaunoti ndiye wako ndiwe uri kumuda hakuna kuti ari kudiwa nomwe munhu saka kumadzimai chandinonyanya kuongorora chandakanyanya kuongorora chandinoda kuti nditaure ndakamirira kwamuri madzimai cheating hakuna kumbofa wakachita murume wako uyu hakuna kuzozviita never ever in your life chinonzi musha mukadzi although we work together woman and, and man what, whatever wife and husband tinoshanda zvose zvitiri pamwe chete as a family kuti tizoita vana ivavava tichiita mhuri dzese but musha mukadzi kune nhirikini inogara ichitaurwa kunzi benzi romukadzi rinoputsa musha waro nemaoko mairi hatina kumbonzwa kunzi benzi remurume rinopusha isusu vanhu vakadzi ndisi takanyanya kungove tine mitemo yakanyanya kungove yakanyanya kutaurwa nezvenyu although varume vachitoravo basa rekuti ndo vanenge vachive mahead of the homes mahead of the family whatever isichiteerawo sahelper tichibatsirana tiri paside pavo whatever tichidrivana tichidaro variwo musoro wechitima kana whatever kana ndivo vari kudriver ndege vari panyanga isu takagara tiri paside tiri kuenda tiri kuteera ndozvainenge yakaita marriage ichiita setup yacho but isusu vakadzi tinofanira kuve tinopashanda chaizvo ipapa ukamuratidzwa kuti i respect you iye anokurespect chaanonyanya kungoda chete varume avo they want respect respect him iye aneidzora futi kwauri nokuti ukangotanga kuzviita ndiwo amai vapo pamba ndimo ndiwo wasarudzwa chaanita ndechekuti akutora kuti let's build the home let's build the relationship let's build musha wedu ukure but iwewo manje semukadzi chiteka your time kunyatsomudzidza nezvake take your time kuti munhu wangu uyo anoda chii ndiyo contract yena ichitaura ndiyo payapayapayapaka pachitaurwa manje nabhee wangu uyu kuti contract saka nzwisisanai it's your, it's your time inguva yako yowo mukadzi kuti uchinyatsoona kuti ndochiita sei nyatsoona kuti vanoda zvipi vakadzi tinotaurisa dzimwe nguva we talk too much 100 words per second murume asati atombodaira ndozvatinoita izvozvo ndozvatiri ndiri kutaura zvinhu zvatika hazvishande ozongoona akangonyaranza awo ngo akangonyarara haana kana chano ndinobva ndamupa maziko ekudaira mvanda kuti zvakati yeyeyeyeye kutaurawo mazwa haa hazviite mumarriage madzimai ngatizvidzikisireiwo tizviisewo paside pevarume vedu kwete kuti tiri madometa ari kutsiko ayo tiri kushanda as a team husband and wife ndo mamwe mamwe manhingirikinani kakusirei mamwe mamwe mareasons why marriage ichizogara kana kuti dzichizoparara zvandiri kukutaurirai zvekutaura ma100 wedziwaya zvinoparara uchiitawo uchizvidzikisirira kuitira kuti zvinhu zvako zvizoita zvakanaka uzonzi mai vakanaka mumereji umo munobhirudwa nezvinhu zvakasiyana siyana kuutano hwatinowana kuti tive mhuri ine utano iwe amai unenge uripo wakamira uchibikira mhuri baba vanoda kuwanawo zvabikwa namai matekawe ariko kana muri vaya vekuti from monday to friday anenge ari matake away sunday to sunday anenge ari matake away kudya kwakadari ikoko kwakuvake miri wako zvakanaka ivai madzimai anobika uine kavegetable garden kako karipo pambato madomasi kangodaro you know the way how we grew up tiri koko sezimbabwe isu zvatataro tinobva kuzimbabwe we speak shona thats our language tinoziva zvatinoita ndo kakuriro katinoziva ndichitaura zvangu kuti ndo makuriro atinoziva but all over the world we know kuti munhu wese anongozviita izvo zvatiri kutaura saka iwewo mukadzi akangwarira ane tumuriwo twake tuuvhu twake pasaidi uchibikawo zvinhu zvinobikika uchinyatsoonawo kuti izvi zvinoita kuti zvinyatsodai mafuta akawandisa izvi zvakadai uchiedza kugadzirisa utano vana vanodya zvakanaka vana vanoita ganda rakanaka rinopenya nemavegetables aya Nyama haisiri iyo inobva yaita kuti vana vamva vanzi vari kudya chaizvo nokuzora majarina akazara pachingwa ndozvinova zvaita kuti vana vanzi vari kukura uchizadza makaka mumatii food kills chikafu chinouraya ini ndinokuudzai ndakamira pano zvandiri kuita ndakaidai ndaita put on size 44 sorry 24 size 24 ari kutaura bhe wangu pasainda ndawedzera ari kutaura kuti 24 and os ndakanga ndakuzoti maos ariko here kuti ndione kukwana handiti muri kuona because ndaidya kudya kwandainyanya kuita kwanziri kutaura majarini pachingwa jarini raindinakira zai raindinakira vasikana zai munongoriziva zvarinoita kana rafuraiwa ende zvaindinakira nechingwa ichichi ndichiita netii inenge ine mukaka wakazara handina kuziva kuti ndiri kutozviuraya nyama ine mafuta ndoyandinoda farika iyo beef iyi ndoyandaidya pandakazotanga manje kuti zvino ndaakutambura nawo miri uya ndaprediabetic zvinhu zvake zvi zvakundinetsa high blood pressure maziso haachanyatsoona ndakupfeka magrazi ndopandakazoudzwa manje nemadoctors kuti ukasaita maintain your body ukasaita look after yourself hapana kwamuri kusvika mai ndakanga ndichitoripa pandisati ndasvika kana kuma 45 50 pandakaudzwa izvozvo pandakazotanga manje kuzviteedzera now iam 66 years pandakazozviteedzera ipapa ndopandakaona kuti ah, zvinhu zvangu zvakutoita zvakanaka i had to listen imwe subject iyo yekuti tinokwanisa kuzoitaura futi tichitaura kuti zvinozofamba sei tinokwanisa kuzoitaura futi ndiri kuda kudedzi ngokuti rume isiyei saka kune vanenge vachida kuzobvunza tichikurukura mune mchinyatsoo hatinokazovazwisapa gogo panofamba sei Gogo Sylvia is there to help you and Bee wangu anenge ari chikubatsirai. Hatisiyani na Bee wangu takaona ndo zvinhu zvinotoita. Tiri ku tiri happily married tinofara tine mhuri dzedu tine vana vedu zvatinogara tichingotara vana vedu 4 vazukuru 10. Vatakaita tiri 2 pamakore esa tagara 50 to 50 esa. Zvinhu zvese zvisi zvinongotifambira zvakanaka. Tichitamba music and tinoida music tichitamba. Music inobatsira ku brain uku. unoramba uchingoglowa uchingoluka yanga because mune muchikuita zvinhu zvenyu zve ezvo zviri kutamba nawo na vaduku ndovati kutamba nawo mutiktok tiri kutotamba nawo tiwana tuduku tikutarisa so kunyatsonzwa vazukuru wedu vanenge vachitotaura makore avari kutaura gore ramuri kutaura iri gogo ini ndanisani ndatombofungirwa ndichavinenge saka ndivo vana vandiri kutamba nawo iva tovazukuru twangu saka teererai tovazukuru twangu zvatiri kutaura izvi nekuti vamwe vechikura ava tiri kutonzwa vana vari kutokombererana kuti havadi kuuya patiktok havadi kumbonzwa tikati uyai mbonzwa zviri kutaurwa izvipindeyo patiktok havadi saka imimi vandiri kutamba navo vana vaduku ivo vandoda kuti mamereji senya aite kana murimi vasikana vana vakomana vavo ndokwandiri varume mamereji sevechidika chengetedzai mamarriages enyu respectai varume venyu never chit ndiri kutaura ndakamiririra imi vakadzi saka sekuru ava vanenge vachitaura futi kwamuri varume regai vambo kuti vadzokorore futi dzokorerai futi sekuru izvi zvekuchiita izvi takabva nako hapana zvazvinobatsira we've done it we've, we've been in the pub tichimwa doro tichidini but unozoona end of the day chauya kumba hapana saka what weare talking about is weare talking out through our experience yataita go through the 50 years those who are doctor zvavo follow they can follow oh, that yeah. wasingadiwo zvavo no problem but tikuudzirai kuti the road yatakafamba nayo yakamira sei yeah. wamwe maages angu as i said they are now six feet deep havana kuda kuteerera saka zviri kwamuri kuti mungade kufamba nesu here tinge tiriko pagogo silvia kuyoutube you follow us kana kuinstagram kana kutiktok just google gogo silvia you, you, you find us there tinenge tichijaivha tinenge tichikurukura saka zviri kwamuri wada kutiteera kuti tofamba tese saka izvi nezvi tichamboti sei karombo kedu kataa kumbotamba tomboita kabreak mbichana muchimbofema nesuwo tichimbofemawo tomboonawo kuti zviri kufamba sei pamwe sekuru vana ombowo kwenywa kwenyawo panenge pari kungova pamusana apa ndoboedzawo kumbodaiwa kuti zvingofamba munongoziva kuti gogo ndewongotaura zvinongonakidzaka tikaramba tongotaura zvinhu zvongo tida kumbotaura mamwe majokes atinongoitawo tiri mumba kuti mungoziva kuti zvinongoitwa hazvina mhosva kuti uyo ari paage yechi 66 yatiri uyo ari pa 68 ari tinongozvifarira hapana kana chinombochinja nekuti wachembera but musatambise nguva panguva yacho yamunenge mawana yekuti mawanana keep your time nguva yekumirire musazoita muchingovarairwa varume bhajetai mari dzenyu nevakadzi ndoimwe problem huru yatakanzwa yekuti varume havasi kumbotipa mari hatibhajete navo havatitengere kana chii mari haiuye mumba havatenge zvokudya havaite zvipi zvakawanda vanogara vari kunze uko varume they are cheating saka manzwa zviri kutaura sekuru zviri zvokuti kupa mukadzi mari zvaithingi sekuru tikapedza kutamba vachazokuudzai kamwe kastori katoda kuti tombokutaurai kanokubatsirai kekuti mukadzi anoitwa sei kuti umupe mari mitemo yacho iyo mimwe yatakamboonawo yatakasangana nayo yatakadzidziswawo nevadzidzisa tichizozviita zvibva zvatiitira hmm. isai mhingirikiri music timbotamba isai rwakambara mi kuti that music yekuti ndiwe ndiwe vanoida chaizvo vasukuru vedawo timbotambe zvine zvichitsika zvedu tichimbodaro tichigadzirisa iyo itopic yatakuudza kuti tira kuzokutaurirai kuti zvinofamba sei ndichizopedzisira ndichikuudzaiwo kuti relationship iyi kuti izonyatsoita kakusimba simba zvinenge zvakadii although pane zvinhu zvakawanda zvatinenge tichikutaurirai mm. haa zvakawanda zvatichakurukura vasukuru zvakawanda zvatinokurukura zvamungade kunzwa muchingobvunza zvamunoda kutaurirwa zvatinoziva zvese tinokutaurirai because patave zvine zvine upenyu hwatiri makore atave handifunge kuti tichazowana zve dzimwe 66 years idzo dzinzi tinenge tichagurei kunenge kwangowo vanhu vaive vangochembera vakurasika njere vachanyatsoitawo zvavo zvava zvakanaka zvavachaita awateva e eh. saka zvese izvi zvatiri kutaura zvese izvi tiri kutaura tichiri kugona kuzvitaura pamupasiri tese apa pasina zviya zvekuti handofunga ezvino vanhu vaya vanenge vakuda kupenga vanhu vaya misoro yavo yaichanyatsoita zvakanaka eh. saka aregera itoone bheya wacho anenge aruwana rombo rwacho vanongoshandiswa kamukagajeti ikaka kavanako aka tichingoita zvinongofamba zvese Eh, tiri kungofara zvedu tirimo munomba medu munomu hatina zvinombonyanya kuti netsa uya so happy married nasekuru tinogara zvedu zvakanaka tinodya kudya kwedu kwakanaka vazukuru vedu tinawo tikamboona nguva yatinovaona tinovaona vana vedu kwavariwo ikoko kwavanenge vagere techivatsanangurira kuti zvatiri kutaurira vamwe vana waizvozvo zviri kuteerera because tinenge tichitovataurira chero varimo mudzimba mavarimo eh. ikachirira manje tinee takutotanga kutotamba so munongoziva kuti haa gogo silvia ndeve kutamba nabhei wawo isusu kana tasvika takutora nyaya yekutamba kana kudhansa so tinotamba ehe kuratidza kuti chii tanga tisingagoni kusumudza makumbo tatakanyanya kugunina zvino tasirimirira takudi takuchinyatsotsara zve

Ah, DJ agona. Ah, DJ zvese anongogona bevongo. Ukaita zvakanaka mumarriage. kirisimasi inoitwa pakati pegore igozoitwa futi kupera kwegore asi kanaka ibikaini mhm. saka tanga tiri kumbofara zvedu tichimboti tizoona kuzopedzisa pedzisa nyaya mm.
amai wabata nyaya yebhajeti ndakukuudzirai story yakaitika true story baba wangu wabva kumarezevha wauya kutauni kwandaishanda kwandaishanda kumasmall towns kuzimbabwe uko wadzimai wabatabata homwe hawana kana chekubata kuti wangabike nei usawi mumba kwautofona pafoni kuti baba wajoji imi ndiigireiwo mari ndashaya mari kuwedzera madomasi baba wangu wari kuzvinzwa zviya izvi ufunge zvakanyadzisa izvozvo ndazodzoka kubva kubasa kanzi mwana angu unoshuwa kuti iwe unofamba nemari yemadomasi muhomwe panoda mukadzi madomasi unotsvaga mari kuita yekubvisira muhomwe uchitatike madomasi zvinhu zvakanyadza zvikuru vakazoguma kuti ndinoda kuti iwe uende kuchikoro mhm. amai vako ndaitowa pamari yangu yose yandaishanda saka iwe wakazodzidza mwana wangu izvo hazviitwe izvi kubvira musi iyoyo ndakaudzirawo vana wangu akaona zvichitoshanda mudzimai ako abatawo zvakanaka unoitirwa bhajeti mbamuka totenga zvinhu zvakatowanda pane kuti uswera wakaisungirira mari muhomwe
uchinobhajeta kuside uchinobhajeta kubhawa uchichengeta vana vevamwe zvichinzi akafanana newe mazenda zvino kumanhingiriki nekuya kunonzi munhu akuzochema azoudzwa kunzi mwana wauri kurera asi wako garai kumba nevakadzi venyu garai kumba nevana venyu vana baba wee baba waniya vana gilbert musoro pangu
anyway introduction chete iyi part one saka tichazenge tichienderera mberi nenyaya yemarriage ndiyo patii takanangana kunyaya yemarriage isu tiri patiktok platform ndo patinowanika zvikuru asi weare going to join up neyoutube ne iyoyo saka if you google patiktok gogo sylvia you will see more of our videos saka apa handiti maonaka kuti bhee akadzidziswa nababa wake ah, my bhee yakatodzidziswa nababa wake kunzi ipa mukadzi mari zvakatotibatsira ende takagara tiri in good books kusvikira vazoshaya he was my best best friend vakatobuilda marriage ikatoita ende tikatorova budget tichitochengeta mhuri yese kumusha kupi mainlaws because of that zvakatochinja marriage saka zvataura bhee wangu izvi kana zvichizonochinja mumwe akateerera kune uyo yezvinanga asiri kupa mukadzi mari ukangotanga kungozviita chete handiti matinoda kunzwa zvatakanga tichiita ndezvatakafamba tichiita kuti tisvike 50 years tiri mumarriage ndo dzimwe dzacho dzatakatamba nadzo idzodzo ndo zvazvakaita saka baba wavo ndokavaudza shoko iro ramanzwa muchitaura ini zvakatondiitira ndomva ndavewo minister of finance haa ah, ndakairowo budget anyway moswera zvakanaka morara zvakanaka mo hatisati tapedza futi tamboti kana tatamba toda kuzombotaura futi zvokuti zvine utano sei izvozvi zvokumu zvokuita nikirikini izvi toda futi kuzoti kana taakuzvitaura tozenge tambowana wana mamwe mainformation acho kuti makazvifambisa sei kuti tive neutano hwakanaka koya kana ukangochibika kubika kwakanaka kuti zvinoita sei kuti uve nemiri wako wakanaka koya zve chine chatiri kunyanya kuzviitira zvekuti kuve munhu anenge ari miri wako wakanaka uchinyatsonzwa miri wako uchifamba zvakanaka mugere zvakanaka musina zvinokurwadza emumba zvinoita kuti rudo rwenyu rwutopisa moto runotopisa moto nokuti munenge musaremerwe nezvakawanda hanzi usazviremedze miri rega kuremedza miri uyu nechikafu chaunodya hakuna kuzviuraya saka toda kuzozviita futi tozozvitaura futi tiri kungosiya tangokurumai futi nzeve ezvinopano patiri payoutube panapa kuti a ah, ndo zvatakaita go through nelife yedu saka follow us kuyoutube gogo sylvia follow us kuinstagram gogo sylvia uh, facebook youtube instagram inenge ichingogogo sylvia gogo sylvia inenge tiripo saka hapana mm. chinochinja google us now you find us there have a good day
nemiwo moswera zvakanaka nesu tichaswerawo zvakanaka Bye for now. tinotenda ezvino tinoda kutenda mafollowers mese muri kutifollowa tinokutendai kuti tive zvatiri ndimi we salute you mm.